Nyame mma ne Ghana adehyeɛ ma mo nyinaa akwaaba ɛba Manchester Piccadilly Saba School adesua ɛberɛ so. Saba School is the heart and the heart beat of our church. Quarter adesua nyinaa no yɛsua the book of Isaiah. Na Isaiah nwoma no

na Onyankopɔn too nsa frɛɛ sɛ ɔno ara nsɔ no nhwɛ. Na ɔhaw a ɛfiri atifi reba no ayɛ Syria ne Israel ɛko no, Onyame bɛko ama no no. Ɔse me mmu se Nyame koraa nhwɛ, because ɔbɔ adwene bɔ soɔ sɛ mentumi mfa no nto ɔhene bi a menhuu no so, I want a physical king. Ɛno nti na ɔkɔfa ɔhaw bebree brɛ no. Ɛno ne adesua a yɛsuaa no last week. Ansa na yɛbɛkɔ na afei akɔyi m'abadwafoɔ akyerɛ, anaasɛ yɛakɔ na afei yɛawura ɛnnɛ

Yɛde aseda kɛseɛ paa bɛma The Patriots foɔ no wɔ nnwom a wɔato na afei wɔde ama yɛn. Wei yɛ Sabbath School dwuma a yɛrediɛ no. Sɛ wowɔ asɛm bi anaasɛ wowɔ mmoa bi a wopɛ sɛ wode boa yɛn a, wobɛtumi akɔ yɛn social media platform no so. Ɛyɛ Manchester Piccadilly SDA Sabbath School. Ɛno no wokɔ a, wokɔ Facebook a, anaa wokɔ YouTube a, wobɛtumi a subscribe na afei wa share na wa like nso. Afei womia alert button no so a, yɛde yɛde video to mu ara no, wo nsa bɛka. Saa bere no, yɛnkyerɛ ho koraa. Yɛbɛkɔ na afei akotie apɔmudensɛm afiri Misis Dufie Abiadu hɔ. Yɛba a na afei mayi m'abadwafoɔ no nso akyerɛ mo. Yɛda mo nyinaa mo ase.
Yɛbɛda Nyankopɔn ase sɛ N'adom ara kwa a yɛda so te aseɛ, na ɛnnɛ da yi nso yɛresan aba abɛhwɛ yɛn abrabɔ mu nsɛm kakra. Yegu so a yɛreka fa stress ho anaasɛ woakɔ tebea bi mu a ɛde ɔyaw ne adwennwen reba wo so. Yɛde adesua no nyinaa reba awieeɛ. Yɛahunu nneɛma a ɛtumi de stress yi bi ba, ebi wɔ hɔ a ɛyɛ adeɛ a yɛbɛtumi abɔ ho ban, ebi wɔ hɔ nso nso a yɛnni control over it. Na nsunsuansoɔ a ɛtumi de ba nipadua no so ɛnea anim yi ara, ɛtumi nso de nsunsuansoɔ ba daakye. Na daakye deɛ na ɛyɛ a ɛyɛ hu pa ara yie ɛsiane sɛ ɛyɛ yɛn apɔmuden ho nsɛm. Esiane sɛ woyɛ stress bebree a, wutumi nya ɛɛ mogya, wutumi nya mogyaborosoɔ yareɛ, wotumi nya stroke, akoma yareɛ ahodoɔ. Wo nipadua no ankasa koraa ɛntumi nko ntia yareɛ ahodoɔ a ɛyɛ a yɛtae ɛnyanya no bi. Enti ɛho hia pa ara yie. Yɛasan nso asua ahunu nneɛma a yɛfa so a yɛbɛtumi de arelease saa stress yi bi. Yɛsuaa relaxation techniques ahodoɔ bebree. Yɛsuaa sɛdeɛ yɛbɛtumi aboa ama yɛn muscles anaa yɛn ntini no atumi ayɛ relax kakra. Na yɛde reba awieeɛ no, nneɛma kakraa bi na mepɛ sɛ yɛbobɔ so ma yɛtumi hu yie pa ara. Managing stress yi, ɛho hia. Ɛwɔ sɛ one, yɛhwɛ yɛn health ankasa so yie. Ɛno nti no, afe no mu no, ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden na yɛtumi nya ɛberɛ bi de gye yɛn ahome kakra, yɛbɛka no sɛ holidays. Yɛnim sɛ covid nti yɛntumi ntutu kwan ahodoɔ a anka yɛbɛtumi de akɔ yɛn holidays no, but we need to plan and have some holidays. Afei nso, ɛwɔ sɛ woyɛ organised. Sɛ woanyɛ organised anaa sɛ woantoto wo nneɛma yie a, wobɛhu sɛ. Sɛ woantoto wo nneɛma yie a, nneɛma bɛbu hɔ wo so. Afei na wodwene a ɛnsi so yie. Wobɛfili rushed wɔ wo biribiara a woreyɛ mu. Sɛ wohwɛ na sɛ adwuma na ɛyɛ stressful ma wo a, wobɛtumi ne w'adwuma mu mpanimfoɔ aka na yɛahunu kwan a yɛbɛfa so aboa wo ama adwuma no atumi ama wo support, anaasɛ ebia wɔbɛte wo hours no so kakra, anaasɛ wɔbɛ refer wo akɔ department a wɔbɛtumi aboa ayɛ biribi te sɛ occupational health. Afei nso no, mfa nneɛma bebree nto wo ho so sɛ wo nko ara na wobɛtumi ayɛ. Ɛwɔ sɛ wo wo sɛte realistic and achievable goals, sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ woantumi wo sɛte biribi ma no boroo so na woannuru ho a afei na ɛma woayɛ stressed, ɛnyɛ saa nneɛma no bi saa. Adeɛ baako a ɛho hia paa yie nso ne sɛ wobɛgye ato mu sɛ you are under stress. Ɛwɔ sɛ wogye to mu sɛ problem bi wɔ hɔ na admitting there's a problem no nko ara mpo no yɛ half of the problem solved. Aber biara a ɛyɛ possible biara no, ɛwɔ sɛ wo focuse on here and now. Nndwen bebree about the past no ho esiane sɛ normally no stress ne saa nneɛma no nyinaa aba in the past. Enti sɛ wokɔ akɔdwendwene ɛno ho a, ɛbɛtumi ama wo stress no ayɛ worse. Yɛkaa sɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ w'apɔmuden su yie paa, eating a balanced diet is very very important. Nsa nom! Yɛn mu bebree no yɛbɛnom nsa sɛ yɛ feeli stressed a but actually no deɛ ɛyɛ ne sɛ it makes the situation worse nti avoide nsa nom koraa time time time ɛwɔ sɛ wo nya berɛ ma wankasa ankasa wo ho spend time with your own self na wo tumi nya ɛberɛ ma wo ho a wo tumi de hwɛ wo nipadua no nso so yie paa yɛaka sɛ ɛwɔ sɛ wo exercise da biara da At least thirty minutes everyday five times a week yɛ very very important of just moderate exercise ɛho hia ɛwɔ sɛ wo relaxe deɛ ɛtwa toɔ no koraa po nso no ɛwɔ sɛ wo nya enough rest and enough sleep ɛbɛboa ama wo stress yi wa manage no yie paa ne nyinaa mu no ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ yɛn ankasa yɛntumi nyɛ biribiara mma yɛn ho gye sɛ yɛde Nyankopɔn ankasa na ɛba yɛn abrabɔ mu. Ɛsiane sɛ yɛse worrying is having a conversation with yourself about something that you cannot change, however prayer is having a conversation with God about something that God is going to change. Nyame nka yɛn nyinaa yɛ ho. Amen.
Nyame adehyeɛ yɛda mo ase paa wɔ twɛn a moatwɛn ɛberɛ aso sɛ yɛkɔ na afei yɛkɔ yi abadwafoɔ no ɛkyerɛ na ansa na no yɛde aseda kɛseɛ paa ɛbɛma ɔbenfoɔ Mrs Dufie Apeadu ɛwɔ apɔmuden nsɛm a ɔde abrɛ yɛn Nyame nhyira no wɔ aberɛ biara sɛ wasi ama no hɔ kwan Awurade nam no so a ɔde nsɛm akɛseɛ sɛ ɛrebrɛ yɛn Nyame nhyira wo Doctor. Enti ansa na yɛbɛkɔ ɛnnɛ adesua no soɔ no, mɛkɔyi m'abadwafoɔ no akyerɛ na afei yɛde dwumadie wɔ hɔ no abrɛ mo. Hwɛ me nsa nifa so a, yɛwɔ Ɔsɔfoɔ Charles Korankye. Pastor Charles yɛ ɔsɔfoɔ a yɛne no na ɛwɔ Manchester Piccadilly asafo mu. Pastor, Nyame nhyira wo, yɛn akwaaba nso. Yɛwɔ yɛn guest panelist wɔ yɛn nkyɛn wɔ ha. Yɛfrɛ no Mrs. Wayla Brown. Ɔyɛ ɔbaa a yɛne no som wɔ yɛn asafo no nso mu wɔ Manchester Piccadilly. Sister Wayla, yɛn akwaaba. Ansa yɛbɛfiri dwumadie no aseɛ no, yɛma Pastor Korankye abɔ mpaeɛ de dwumadie ahyɛ Nyankopɔn nsa. Ahobrɛaseɛ mu yɛmmɔ mpaeɛ. Edimafo Nyame yɛda wo ase, wonam w'adom so wabɔ yɛn ho ban, yɛsɔre na wode yɛn bɔne akyɛ yɛn. Yɛaba abɛsua wo ho adeɛ, nyansa ne nimdeɛ firi wo Jesus. Wo din yɛ Rabbi, Ɔkyerɛkyerɛfoɔ, bra bɛkyerɛkyerɛ yɛn, Yɛasrɛ wɔ Yesu din mu nti, amen. Amen yo wode yɛ nkyɛe wo koraa yɛbɛwura nawɔtwe adesua no mu ɔse the hard way twi no ɔse ɔkwan a ɛyɛ den ɔkwan a ɛyɛ den nti yɛwɔ yɛwɔ yɛwɔ the hard way wɔ hɔ a ɔs ɔs ɔhene ɔhene kɛseɛ ahas ɛtwi sɛ ɔbɛfa saa ɛkwan no so mmom ne nkaabosɛm no yɛhu no ɛwɔ Isaiah etie a ɛyɛ nwɔtwe nkyɛmu eduonson, Isaiah eh, eight verse number seventeen, twi no, ɔse, Na mɛtwɛn Awurade a ɔyii n'ani huntaa Yakob fie no, na m'ani da ne so. Na mɛtwɛn Awurade a ɔyii n'ani hintaa Yakob fie no, na m'ani da no so. Yɛbɛwura adesua no mu yie paapa sɛ yɛkɔ Sunday adesua no a, ɔde ma yɛ sɛ nkɔmhyɛ no ɛbɛ mu, nkɔmhyɛ no ɛbɛ mu. Ɔsɔfo, nkɔmhyɛ bɛn na ɛbaa mu a ɔka ho asɛm wɔ ha yi? Yoh.
Asapanin medase Nyame nhyira bebree. Nkɔmhyɛ no ba mu. Na nkɔmhyɛ no nso bɛba mu. Esiane sɛ Nyame a ɔyɛ Nyame nyansani no ɔyɛ n'adeɛ biara wɔ ne berɛ mu. Enti Nyame ayi ɔkanni ni na wadi ɔman bi anim de wɔn akɔ bɔhyɛ asase so. Enti nkɔmhyɛ no bɛbam. Nyame nyansa mu no na oyii Ahas sii hɔ sɛ ɔnyɛ ɔhene, na anka ɔmfa ɔno Nyankopɔn ho suro ne ne mmaransɛm no mfa nkyekyere ɔman no, through that Nyankopɔn bɛhyira Ahas. But Awurade yɛɛ no saa no, ɔhu sɛ, sɛ nnipa wowɔ sika a, ɛsono sɛnea woyɛ wo nneɛma, ɛna wonni sika nso a, ɛwɔ sɛnea woyɛ wo nneɛma. Ahas hyɛɛ aseɛ na nka ɔnyɛ obiaa, enti na ɔbrɛ ne ho ase maa Nyankopɔn. Berɛ a Nyame pagyaa no a ɔbɛnyaa edin Ahas na ɔbɛnyaa agyapadeɛ no, na ahomasoɔ aba ne mu sɛdeɛ me no mmienu nso yɛyɛ no. Ɛno nti Ahas mfomsoɔ a ɔyɛɛ ne sɛ, esiane sɛ nka ɔbɛbrɛ ne ho ase ama Awurade no, wanyɛ no saa. Ɛno nti ɛkɔfaa ɔhaw de brɛɛ ɔman Israel. Enti Nyankopɔn ka kyerɛɛ Isaiah sɛ, Isaiah, esiane sɛ ɔhene yi ne nea wayɛ nti no, me bo afu ɔman no. Meyi me honhom afiri wɔn so. Enti mɛma Asiriafoɔ no abɛteetee mo abrabɔ Enti wohwɛ a, wɔdɔ mfuo no a, na Nyame ama kwan ma Asiriafoɔ no abɛfa wɔn mfudeɛ nyinaa na wɔde adwane. Nnipa mfomsoɔ a wɔyɛeɛ nti, me ne wo mmienu nyinaa nso, bɔne a woreyɛ no, bɔne a me mereyɛ no, ɛso nsunsuansoɔ no, ɛka nnipa bebree. Enti mɛnka sɛ bi a mereyɛ na mafa me ho adi. Ahas, ɔno na anka ɔreyɛ no mfomsoɔ, but ɛso nsunsuansoɔ no ka ɔman Israel. Ɛkɔduru baabi no, akyire yi, na wɔnnya aduane mpo nni, ɛso nsunsuansoɔ no aka. ɔman no. Enti Nyankopɔn ka kyerɛɛ Isaiah sɛ nea ɔnka nkyerɛ ɔman Israel nie, Wɔakɔhyɛ nkoasom mu deɛ, but mmerɛ bi bɛba a merehyɛ nkɔm sɛ saa nkoasom wei no meyi wɔn afiri mu. Mɛyi ɔman afiri nkoasom mu, monkɔ so ara ɛntra nkoasom biom. Enti nkɔmhyɛ no bɛba mu, Yɛbɛwo ɔbabanin no, na yɛbɛto ne din Immanuel, ɔno na ɔbɛyi ne man afiri wɔn bɔne mu. Saa nhyehyɛɛ wei nyinaa fi Isaiah chapter seven fourteen to sixteen no, enti nkɔmhyɛ no bɛba mu ama ɔman no. Afei ahennie no bɛfiri David asene mu akɔ deɛ, nanso dupɔn no ne duban no bɛhyehyɛ. Enti sɛ David ahennie no firi ne nsa a, ne mu no na Mesia bi nso befiri aseɛ aba. Enti Isaiah hyɛ ho nkɔm na ɛbɛba mu ama ɔman no abrabɔ ne wɔn tebea no asesa. Enti Isaiah nso hyɛɛ ho nkɔm, ɛno nti no ɛbaa mu saa de maa ɔman Israel. Enti ɛkɔduru baabi no Awurade yi ɔman Israel firi nkoasom mu ma wɔn. Immanuel, ma wɔn, Agyenkwa no, ma wɔn, Yesu Kristo a ɔbɛyi ɔman bɔne nyinaa na ɔbɛyi nnipa afiri nkoasom mu de wɔn aba adehyedeɛ mu. Enti bɔne a woreyɛ no ne nea me nso mereyɛ no, ɛso wɔ nsunsuansoɔ pa ara. Mpanimfoɔ sɛ, Sɛbi, Kwasea na ɔse ɔde me yɔnko, ɛne me. Enti adwene a wodwen ne anammɔn a wotu biara no, ɛso benya nsunsuansoɔ ama. Enti woyɛ papa a, ɛbɛda adi ama wo nkyirimma, woyɛ bɔne nso a, ɛbɛda adi ama wo nkyirimma. Onyame ahyira Ahas, na nka ɔmfa n'ahodeɛ no ne nyansa no mmoa. Ɔkwati Nyankopɔn kɔpɛ mmoa firi baabi. Ma Awurade honhom mfiri ne so. Yɛnhwɛ yie na yɛnsua sɛdeɛ Ahas yɛɛ no. Amen.
Amen. Amen ɔsɔfo onyame nhyira bebree. Adesua no de mae saa akyideɛ bi ne ho saa. Na ɔka asɛm bi wɔ Isaiah 7 verse 8. Ɔse Ahas deɛ ɔyɛɛyɛ no ne nyame na ahyɛ nkɔm na ɔsɛ ɛbɛ mu. Enti no deɛ Ahas yɛ nyinaa so bi aba so ama no. Ɔno suro sɛ anhwɛ yɛ a na asɛm ato no nti ɔde ɔkɔfɔm alliance of Assyria ba Nyame ahyɛ bɔ sɛ within sixty five years no ɔmo a ɔmo yɛ n'atamfo no wohwɛ ɔmo koraa wonhu ɔmo bio enti ɔse Ahaz ɔse God had predicted what will happen to the enemies of Judah but his point to Ahaz was that this would happen anyway without any need to rely on Assyria Onyame ahyɛ nyinaa bɔ sɛ ɔbɛma ebi abema ma yɛn deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ara ne sɛ yɛde yɛn ho bɛto Awurade so Yɛde ho to Awurade so de a, Awurade akɛseɛ ho nyinaa bɛbam. Ahas yɛɛ mfomsoɔ maa ɔhaw bae, na Nyankopɔn asɛm a ɔka toɔ no deɛ, ɛbam pɛpɛɛpɛ saa. Ɔsɔfo Nyame nhyira, yɛde wo ase bebree. Yɛnkɔ Adwoara adesua no so. Mrs. Brown, Adwoara adesua no nso, ɛdin a wɔde mae hɔ, ɔse, wohwɛ tifi asɛm no a, ɔse nsunsuansoɔ a, nsunsuansoɔ ahodoɔ a ani tua, foreseen consequences. Nsunsuansoɔ bɛn na na ani tua? Ɛbaa yɛ baa mu. Elder Nyame nhyira wo meda ase sɛ nka me kɔ m'adesua no mu a me nka biribiara mfa ho na nka me bɔ no tɔfa amena yɛ afutuo ama yɛn nyinaa deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ ɛho hia paa sɛ yɛde yɛn ho bɛto Onyankopɔn mmom so sen onipa. Ɛnde na woyɛ a, w'abrabɔ kɔ tee, nsunsuansoɔ biara mma wo so. Wei yɛ kɔkɔbɔ nsɛm a Onyankopɔn de maa Israelfoɔ berɛ a na wɔayɛ asoɔden retia no ne wɔn hene Ahas. Ahas abakɔsɛm ma yɛhu sɛ, na ɔyɛ ɔhene a ne tiri mu yɛ den paa, na afei nso Bible ma yɛhu sɛ, Na ehu wɔ ne mu, na ɔnni gyidie wɔ Onyankopɔn mu. Na Nyankopɔn yii n'adiyifoɔ, anaasɛ ne prophets ahodoɔ ma wɔbɔɔ kɔkɔ maa ɔman Israel ne Ahas, sɛ nka wɔntwe wɔn ho mfiri bɔne ho, anyɛ saa a nneɛma ahodoɔ wei ne wei na ɛbɛba wɔn soɔ. Na Ahas yɛɛ asoɔden, wantie deɛ na ahemfo no Wɔde antie deɛ na Nyame ɛda no adiyifoɔ soɔ no reka kyerɛ no. Wɔpɛɛ sɛ wɔde ne ho ba kɔ fam ɛyɛ Asiria hene, na ɛhɔ na wɔde bɛnya ne mmoa. Na ɛhɔ na ɛmaa animguaseɛ too no maa ebi too ɔman Israelfoɔ nyinaa. Ɛno na adesua din ma me ne wo mmienu ahunu sɛ ɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho to otwedeampɔn mmom so sen onipa. Adesua no wokɔ mu a, Ahas Ɔyɛɛ asoɔden bebree. Afei mpo deɛ ɔde ne ho kɔbɔɔ Asiriafoɔ hene no, Nyame animuonyam a na ɛsɛ sɛ ɔde ma no, na anka Nyame bammɔ ba Israelfoɔ so, na anka wɔdi nkonim no, Nyame yii nneɛma no ahodoɔ no nyinaa kyerɛɛ Ahas, na afei ɔde ne ho kɔfam Ɛɛ, Asiriafoɔ hene ne Asiria abosom, ɔno na ɔde n'animuonyam maa wɔn a animguaseɛ baa ɔman Israel so. Enti Monday deɛ no ɛrekyerɛ yɛn sɛ, yɛn nnipa yi, yɛ deɛ a yɛpɛ sɛ yɛhu, yɛsɔ mu, yɛte ansa na yɛagye adi. Onyankopɔn nso, ɔyɛ Honhom, nti deɛ ɔbɛka no ɛsɛ sɛ yɛtie, yɛgye no di, yɛde yɛn ho to no so a, yɛbɛdi nkonim. Amen. Amen Nyame nhyira bebree yɛde wo ase paa sɛ wasi abɔ adesua ntɔfoa no ama yɛn no me busa saa asɛmisa wei ɔsɔfo wɔ ha yi deɛ na waboa no afei mo ayi ano ama yɛn adesua no de ma yɛn ɛwɔ second chronicles ɛti aduonu nwɔtwe nkyɛmu aduonu ɛkorɔ no masɛmisa me busa wo ne sista willa ɛne sɛ bible se ɔhene ahas ɔkɔtua bribe ma assyria hene wadwene saa de sɛ ɔkɔtua bribe ma assyria hene Ok meda ase asɔre panin. Ɔhu sɛ sɛ ehu ɛba mu a ɔrehye no ɔyɛ mistakes. Mm. Ɔhu sɛ na Asiriafoɔ no ho ɔden. Yes.
Mfonsoɔ bi nti na ma Nyankopɔn ɛma wɔn bɛdi wɔn so. Mm -hmm. Nti menkɔtua bribe na me ne wɔn nyinaa nto dwom mbom ne edidi mbom sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɛko ntia yɛn. Ehu mm. ɛna ɛma Ahas ɔyɛɛ saa. Enti wo tamfo nyɛ nyame na ɔsɛ nka ɔhene no hu sɛ deɛ Nyame aka no waka sɛ ɔbɛyi wɔn afiri mu nti ɔnni ne mmara nsɛm no so pɛpɛɛpɛ wanyɛ a kyɛ ɔtua bribe a na ɔsan bɔ afɔdeɛ ma abosom na Nyame honhom firi ne so nti Nyame honhom firi me ne wo mmienu so a saa na ɛbɛyɛ Nyame honhom firi Saul so no ɔkɔ samanfrafoɔ hɔ kɔpɛɛ mmoa Ɔhene Ahas nso kɔɔ samanfrafoɔ sɛ ɔrekɔpɛ mmoa. Yɛnhwɛ nea yɛn deɛ Ahas ɔyɛ no bi. Sister Willa, wode bɛka ho anaa? Mepakyɛw kakra a mede bɛka pastor deɛ no so. Mese yɛn nnwomtoɔ bi koraa ka sɛ, Ehu ma me gyidie dwo. Ahaa. Na adesua no ankasa mu koraa mpo mede yi w'ano a, ɔse yɛyɛ nnipa sei no, yɛ a na yɛpɛ adeɛ a yɛn nsa bɛtumi aso mu, yɛn ani bɛtumi ahu, anaasɛ yɛn yɛbɛte no wɔ yɛn wedeɛ mu ansa na yɛagye adi. Ahas anhu Nyame. Mpo bere a na yɛrebɔ dede no, wɔn ho nti, minim nipa a osiw ahi sɛ ɔwɔ nneɛma wei betumi ne m'akode a, mɛkɔ ne hɔ mmom na makɔ akɔyɛ. Ba, ɛno na Awurade tu yɛn fo sɛ yɛnyɛ Kristofo. Ɔyɛ Otumfoɔ na ɔbɔɔ soro ne asase. Yɛmfa yɛn ho nto no so na yebedi nkonim. Tie adesua kɛseɛ paa ma yɛn nyinaa. Yo, Amen. Nyame nhyira bebree. Yɛnkɔ Ɛbenada adesua no so. Wɔse, What is in a name? Ɛdeɛn na ɛwɔ edin mu? Ɔsɔfo, ɛdeɛn na ɛwɔ din mu a wɔde rema yɛn ha yi? Yoh.
Asafo pɛ no bi da ase. Ɛdeɛn na ɛwɔ edin no mu? Ɔhene Ahas yi ara a yɛkaa ne ho asɛm naano yi ara, Ahas korɔ yi ara biom ho asɛm a ɛgyina hɔ ma me no mmienu na yɛbɛka ho asɛm. Ɔhene Ahas mfomsoɔ a ɔyɛeɛ Enti Asiriafoɔ no aba abɛto ahyɛ Israelfoɔ no so. Ɛnna Onyankopɔn hu sɛ ne man Israel, ɔn, mpɛn dodoɔ no, sɛ Nyame ɔpo a, sra no no n'akoma di w'akyi o. Ɔtumi ka asɛm sɛ woanyɛ sei a, mɛyɛ wo sei, but na ɔpɛ wagye wo. Enti Asiriafoɔ no ɛba abɛto ahyɛ Israelfoɔ no so no, na Onyame hu sɛ ne man ne Israel nti. Isaiah, kɔ na kɔbisa ɔhene Ahas sɛ, ɔno deɛ nsɛnkyerɛnne, ɔpɔn ne mfomsoɔ a wayɛ no nyinaa, abosom a wasom ne Asiriafoɔ na ɔrekeka abom nyinaa, saa afoɔ no resan abɛto ahyɛ ne so, enti ɔmmisa biribi biara a ɔpɛ na menyɛ mma no. Ɛnna ɔse, O, ka kyerɛ Nyame sɛ mensɔre nhwɛ ne Nyankopɔn. Ɔsɔfoɔ no no, na ɛyɛ suro Anasɛ ɛnye deɛ na ɔde ma Nyame nti na ɔka sɛ ɔnsɔ no hwee, anasɛ na ɔwɔ adwene bi ta akyire? Wahu sɛ ne conscience no guilty no dada. Onyame no a ɔde wo sii akonnwa so no, wapaw Nyame o, ɛna ɔresan akɔsom abosom. Ɛna Nyame no ara sɛ, bra bɛka, bɛbisa biribi. Nti n'adwene no ka kyerɛ no sɛ, waa, nea woayɛ yi a, sɛnea me ne wo mmienu yɛkɔ mfomsoɔ mu na wobɔ mpaeɛ a, wokoto na wobɔ mpaeɛ ara a,

Ansa deɛ Nyame kaa no wanyɛ na ɔno atu no ana? Mena mmusa obi koraa bio.
Mena mensɔre nhwɛ.
Ɛno ara no. Nti ɛsɛ ne die a ɔde ma Nyame. Dabi dabi. Na n'adwene n'adwene de boa no fɔ.
Nti Isaiah firi hɔ no ɛna ɔne ne yere odiyifoɔ baa no kɔnyinsɛneɛ. Ɛna Nyame ka kyerɛɛ no sɛ, Mɛma mo nsɛnkyerɛnne. Na nsɛnkyerɛnne no a mede bɛma mo nie. Na abɔfra no din ne Wa. Ɔse yɛfrɛ no Mahar Shahar Harsh Bash. Mm Mahar Shahar Harsh Bash. Ɔse ntɛm so hare so.
Ntɛm so, ɔse ne din nhyɛaseɛ no yɛ ntɛm, ntɛm so asadeɛ ɛhare so fom. Nti din no koraa ne nkyerɛaseɛ koraa wa kyerɛ din ankasa. Edin no wa.
Nti waa ankasa no woyɛ coach, woyɛ commentator, wona ne saa Isaiah ne ba yi bɔbɔ na wɔbɔ ne din sɛ Pass ne Boy. Enti wobɛbɔ saa din bɛwie no na bɔ no na na ahyɛ awia na na ahyɛ. Na edin no nso wɔ asekyerɛ esiane sɛ nea ɔman no akɔm no nyinaa Nyankopɔn sɛ mɛma mo nsɛnkyerɛnne. Na ababaawa no bɛyi nhyɛn na ɔbabanin, bɛfrɛ no Immanuel, ɔno na ɔbɛyi ne man afiri bɔne mu. Na ɛnyɛ ɔhene anaasɛ odiyifoɔ Isaiah n'abɔfra no ho asɛm na yɛfrɛ no Immanuel. Saa Immanuel wei gyina hɔ ma Yesu Kristo a ɔbɛyi ɔman Juda, ɔman Israel, afiri Asiriafoɔ nsam daakye bi. Enti Nyame ka kyerɛ no sɛ, saa na ɛteɛ deɛ a, abɔfra no nnya nya a ɔntumi mfrɛ ɛna anaa agya frɛ no, Asiriafoɔ bɛba abɛfa no akɔ. Ɔhu sɛ Ahas mfomsoɔ, na ɛnsɛ sɛ yɛbɛfa abɔfra no kɔ nnommum. But mfomsoɔ a ɔyɛeɛ nti, Nyame mma nhyɛda hɔ, yɛba abɛfa no de no akɔ nnommum, na akyire no, Messiah no ba abɛyi wɔn afiri mu. Nti mfomsoɔ biara a ɔreyɛ no, na anka Isaiah deɛ ɔyɛ innocent. Why? Sɛ wawo ne ba, na Ɔhene Ahas mfomsoɔ nti, yɛde ho nsunsuansoɔ no. ɛbɛyɛ obi. Saa na me ne wo mmienu teɛ. Nti Immanuel, ɔno na ɔba bɛgye ne man afiri bɔne mu. Ampa, mmere no duruiɛ a Yesu nso baeɛ bɛyii ɔman no firii nkoasom mu ne bɔne mu. Ayɛ sɛ ɔhwɛ m'ani mpɛ sɛ ɔbisa me question. Ɛnyɛ question na ɛm sɛ woakyerɛ mu yie. Nti no Onyankopɔn ma yɛfrɛ no sɛn Isaiah ne odiyifoɔ baa no nyinsɛn wɔ saa abɔfra yi a yɛabɔ no din yi sɛ yɛfrɛ no Mahal-sahal-hasbas no. Na ne din no yɛ prophetic name sɛ na ɔpɛsɛ ɔkyerɛ ɛ ne din no gyina ma biribi ba nyɛ ɔno ara ne Emmanuel no ɛna wɔka sɛ abɔfra no wɔnhunu sɛ meka o na no kora in other words ɛnu sɛ na no nteɛ no ne afɔ mu nyɛ kɔ nkoaso mu ɛna sɛ nyame hyɛda meyɛ wɔ abɔfra no sɛ bɛyɛ a ɛbɔ a wahyɛ no bɛbɛ mu anaasɛ ɔbɛtwe ahasaso anaa ɔn sɛ Nyame hyɛɛ da maa abɔfra no baa mu. Wo nso wokae odiyifoɔ bi, Nyame ka kyerɛɛ no sɛ ɔnkɔ aware ɔbaa adwamanfoɔ, Hosea. Ɛdeɛn na anka Hosea yɛeɛ? Ɔwaree odwamanfoɔ no huu sɛ, sɛ obi bɔ adwaman a, sɛdeɛ n'akoma yɛ ne kunu no anaa ɔbaa no ya no, kora no, na Nyame maa no yɛeɛ. Nti the same thing na Nyankopɔn nso maa no yɛeɛ. Nti Isaiah da ɔnna. Azaria ne ho pepere no na ama wo me ba yi na yɛabɛfa no nkɔ nnommum mu, nanso ɔhene Ahas ho nsunsuansoɔ. Woahu sɛ wo ba yi deɛ ɛbɛfa no kɔ nnommum nkoasom no, ɛha wo. Saa ara na me man a Asiriafoɔ tete hɔ no, me Nyankopɔn, me koma rentwo so saa. Enti w'asene mu no, mɛma Mesia no bɛfiri mu aba. Ɛne sɛ abɔfra wei no, nyɛ ɔno ara ne Mesia no, na ɔnyɛ ogyina ma Mesia no. Ɔsɔfo Yeremia, mede w'asɛm bebree, ɛnneɛ mɛda mo nyinaa mo ase. sɛ moama mo kwan Nyame afa mo so na afei mode adesua ko nnɛ sei abrɛ yɛn. Ɛdɛ din no yɛ me dɛ, bɔ biom, abɔfra din de sɛn? Edin no ɔsɔfo, edin no yɛ um, Mahal Shahel Hashbash. Ɛne bɛ.
Mahal Ɛdefoɔ na wabɔ Shahel din akyerɛ yɛn Hashbash. no. Ne din no ɛno no. Enti Nyame nhyira mo nyinaa, yɛda mo ase Amen. bebree. Amen. Yo, yɛda mo ase. Yo, yɛtoa adesua no so. Sɛ yɛhwɛ me nsa nifa ha a, yɛwɔ Elder Richard Obo Tawia wɔ ha, Elder Emma Kwaba. Ɛna afei nso no, mehwɛ me ha nso a, yɛwɔ yɛn nua eh, Emmanuel Yeboah. Ɔno nso yɛ guest panelist. Na ɔno nso na asafo no mu ɔyɛ Saba School Senior Secretary. Nti no, yɛn wakɔ aba. Ɛda, yɛhwɛ adesua, yɛhwɛ adesua no a, ɛm sɛ yɛdi kan abɔ so ara. Na adesua yɛ adesua sononko paa.

Sɛ yesuro Nyankopɔn a, yensuro hwee bio. Nti sɛdeɛ Nyankopɔn sɛ ne fapem no ne biribiara sɛ sɛ no, ɔde ma yɛhu ne sɛdeɛ ɔsi teɛ. Nti ehia sɛ da biara no wɔma ne dɔ no ɔkyerɛ yɛn. Nti berɛ a wohwɛ nnipa asebɔ mu koraa no, Nyankopɔn ɔyɔeɛ no, ɔde nneɛma bi da egu hɔ maa yɛn sɛdeɛ yɛnfom no. Nti, sɛdeɛ Brada Addison no koraa kaeɛ no, berɛ a ehu baeɛ no, ne Nyankopɔn adebɔ mu deɛ, na ehu nni hɔ. Nti wohwɛ Israel mu, berɛ a wɔkura mu rekyɛm no, ɛbɛyɛ Yuda ne nnoɔma a wɔwɔ soro no, that's the northern part no. Nti wohwɛ adesua no mu a, wɔse the fearing of God no, Nyankopɔn ne ne fapem nyinaa yɛ ɔdɔ. Nti wohwɛ Israel mu a, berɛ a wɔpa fomyɛ kɔdii Misraim mfirinhyia ahanan koraa no, Nyankopɔn pɛ sɛ ɔhu wɔn nti no, na ɔnti ɔde ne mmara na ɛma wɔn. Mmara no sɛm no, sɛdeɛ ɔkaeɛ no, Matthew twenty two thirty seven no, ne nyinaa ne sɛ yɛbɛdɔ Nyankopɔn ne nnipa a ɔka yɛn ho. Nti Nyankopɔn ade ade bɔ mu nyinaa no, ɔdɔ na ɛsi hɔ. Nti ɔdɔ mu no, ohiu nni hɔ. Nti wode ba aseɛ hɔ pa ara no a, deɛ ɛma yɛ yɛ yɛn da fie a yɛnnɔ yɛnnɔ yɛn yɔnko no sɛ ehu yɛ hu. Nti sɛ hu firi hɔ nko ara deɛ a, ɔdɔ no yere awie pɛyɛ. Nti mɛka biribi pa ara wɔ ha. Wɔse true love of God comes from a sense of what God have done for you. Nti wohwɛ aberɛ a Nyankopɔn faa Misri, ɔfaa ɛɛ na ɔpɛ sɛ Yudafoɔ no wɔn kae wɔn akyi sɛ aberɛ a wɔn de faa Misri mu nsaa mu nyinaa no wɔgyee wɔn firi baabi nti ɔde mmara bi maa wɔn, saa mmara no a ɔde maa wɔn no ɛna ɔka biribi sɛ, First John chapter four verse eighteen ɔka sɛ there is no fear in love, nti ɔka sɛ there is no fear in love a na Akristofoɔ bɛka sɛ mɛyɛ mɛ yɛnhu mɛyɛ mu anaa? Ɛkwan bi so mɛka sɛ ɛhu yɛ, Mede ade, me, atwa adwene kɔ Joseph deɛ, aberɛ a Joseph wɔ Potika, Potifera fie no, a na nka ɔwɔ chance sɛ nka ɔne Potifa yere bɛda, a na nka ɔwɔ chance paa kɔ bɛ, bɛ, bɛkɔ n'anim paa wɔ abrabɔ mu no, sɛ wohwɛ nnipa ani so a. But ehu bi a na ɛwɔ, a na ɛka sɛ bia ɔdɔ a na Joseph wɔ ma Nyankopɔn nti no, ɔse menyɛ, adeɛ koro a ɔde kae sɛ, menyɛ saa bɔne yi ntia m'agya. Enti ehu no in a way, Nyankopɔn da voa mu sɛ ɛbɛboa yɛn ma yɛahu sɛdeɛ ɔse teɛ. Te sɛ mehyɛɛ ase no, wode to Judafoɔ mo ahyɛaseɛ no a, ne Israelfoɔ ahyɛaseɛ no a, Nyankopɔn daa saa nnomaa no a ɛwɔ Egypt no ma wɔhuu sɛ wɔwɔ Nyankopɔn bi a wɔn afiri no nti, wɔretwe wɔn adwene sɛ tumi bi wɔ ne ho. Nti wohwɛ Exodus twenty verse one, seventeen no ba no a, Nyankopɔn hyɛɛ ase no, ɔde sɛ, Na mo nkoasom mu, nti monsom me. Nti saa tumi na ɔyɛɛ no nyinaa, na ɛda biribi akyerɛ mo sɛ Nyankopɔn no a ɔdɔ mo no, ne ho ɔhu. Nti motie ne nko ara deɛ a, Baabi a wɔma no biara no, ehu obiara no, obeyi afiri hɔ. Nti ehwɛ wiase mu deɛ ɛrekɔ so nyinaa, Covid wei nyinaa, Nyankopɔn yɛ nokwafo na ɔdɔ yɛn nti no, wɔse, Ne mowɔ ka nyinaa na dɛn na adi akyerɛ yɛn? Pestilence a ɛka no Bible mu. Nti akɔnyɛfoɔ nko ara a Covid no bɛba. But ɛnsiane sɛ yɛwɔ gyidie wɔ Nyankopɔn, binom a adɛn, wɔayɛ nnoɔma bebree akyerɛ wɔ twerɛsɛm mu no nti no, yɛsua a, ɛkanyan yɛn na ehu no a ɛwɔ mu no, ɛyi firi mu. Nti ɛma yɛdɔ Nyankopɔn kɛse paa. Sɛ wɔka sɛ your positive fear wɔ hɔ, ehu a yɛde su Nyankopɔn. Wosi Nyankopɔn wɔ tumi sɛdeɛ Waka no, ɔbɛba mu. Nyankopɔn ka sɛ yɛsie no anyɛ a, asotwe bɛba. Ɔyɛ nokwafoɔ sɛ ɔbɛyɛ saa nti no, saa ehu no deɛ ɛyɛ. But ehu ankasa a ɛyɛ fear no a ɛbɛma yɛntumi atu anamɔn ansu Nyankopɔn yie no, ɛne ehu a Ɔka ho asɛm ha no. Nti ehu no a Ahas nyaeɛ no yɛ ehu a na osuro Nyankopɔn, nyɛ sɛ osuro sɛ wɔde anidie rema no, but na onni gyidie wɔ Nyame mu. Enti ehu a ɛnyɛ no yɛ lack of faith, but ehu a ɛyɛ no yɛ ehu a wowɔ sɛ wosuro Nyame sɛ ɔyɛ kɛseɛ, na deɛ waka no ɔbɛdi so, nyɛ saa? Nyame nhyira, meda wo ase bebree. Yɛnkɔ adesua no a ɛyɛ awɔda adesua no. Ɛda Richard, ɛno wɔse, Te ase, te ase awufoɔ boniayɛfoɔ amanehunu. Emu ɔdu paa, ma me nka brɔfo no, Gloom of the Ungrateful Living Dead, Living Dead, ɛna kyerɛ mu no wodeɛ asɛ emu ɔdu. Medase bebree. Ɛm sɛ wohwɛ adesua no atifi asɛm no a, ɛne um, botae a Sabbath School no pɛ sɛ ɔde ma yɛn no, ɛne no nkɔ. Mm. But ɛwɔ nyinasoɔ bi nti a ɔmaa no saa eh, eh, topic no anaasɛ title no. Gloom of the Ungrateful Living Dead no. Asɛm a na ɔpɛ sɛ ɔka no nyinaa no, yɛkae Isaiah nhoma no ti nwɔtwe, nkyekyɛm mu du nsia kɔpem aduonu mmienu no a, that is, Isaiah eight verse sixteen to twenty two no a, yɛbɛhu abakɔsɛm no nyinaa wɔ hɔ no. Ma yɛsum up a, deɛ ɔpɛ sɛ ɔde ma yɛn ne sɛ, Ahas ahwe aseɛ nyinaa no yɛ sɛ ɔfii Onyankopɔn akyi, na afei ɔkɔdii ahonhom foforɔ akyi. Ɔkɔdii ɔkɔ deɛ ɛnnɛ berɛ mu yɛfrɛ biribi sɛ occultism. Yes.
Nti na ɛɛ ɔsom nyame foforɔ anaasɛ tumi foforɔ bi. Ɛno na ɔde ne ho ɛyɛ dɛn ɛtoo so. Na n'ahweaseɛ nyinaa Ɛne hɔ. ɛne hɔ no. Na ɛyɛ futusɛm nso de ma yɛn. Sɛ wohwɛ a, mɛpɛ sɛ yɛbɛkan nnoɔma bi kakra afi Bible mu na mɛma woaboa me because mɛma woakan afi. Yɛnhwɛ nnoɔma a na ɔyɛ.

sixteen verse three and four, ɔse, Na ɔfaa Israel ahemfo kwan so, na ne ba mpo ɔde no bɔɔ afɔdeɛ sɛ amanaman a Awurade tuu wɔn firii Israel mma anim no akyiwadeɛ a na ɔyɛ. Four no, na ɔbobɔɔ afɔdeɛ na ɔhyee nnuhwam ɔsorosoro mmea ne nkokoɔ so ne nnua frɔmfrɔm nyinaa ase. Fa ten no.
Verse number ten no, of the same chapter no, ɔse, Na ɔhene Ahas sii mu kɔhyiaa Asiria hene Tiglath-Pileser wɔ Damasko, na ɔkɔhunuu afɔrebukyia a ɛwɔ Damasko no, na ɔhene Ahas de afɔrebukyia no nsɛsoɔ ne nsusuo sɛdeɛ ne yɛbea nyinaa teɛ soma maa wɔde brɛɛ ɔsɔfoɔ Uria. Nti deɛ ɛkɔɔ so ne sɛ, foreign gods, anaasɛ afɔrebɔ a human sacrifice ne nneɛma a na ɛnsɛ mfata sɛ Kristoni de ne ho bɛhyɛ mu anaasɛ obi a odi Nyankopɔn akyi. Wɔyɛɛ saa nneɛma no nyinaa. Na Paul ka asɛm yi nso wɔ First Corinthians chapter ten verse twenty, ɛɛ, na ɔbɔ yɛn kɔkɔ wɔ saa, ɛɛ, dwumadi a yɛn a nnipa yɛdi ɛfa ɛsom ho. Mɛpɛ sɛ wobɛka ɛno nso ama me. First Corinthians ten twenty. Twenty, yeah. Ɔse, Dabi, ɔse, Dabi. Na mmom mese, afɔdeɛ a wɔbɔ no, wɔbɔ no ahommɔneɛ, na ɛnyɛ Onyankopɔn, na mempɛ sɛ mo ne ahommɔne nya ayɔnko, ayɔnko, ayɔnkoyɛ. Very good.
Enti wohwɛ a, Ahas, na anka ɛsɛ sɛ ɔde ne ho to Onyankopɔn so, na ɔkɔpɛ tumi bi firi baabi foforɔ, occultism, spiritual, spiritualism ne adeɛ. nti, ɛma Onyankopɔn koraa mpo danee n'ani fii no so. Na wohwɛ ɛnnɛ bere yi nso a, ahemfo, wɔn a wɔkita leadership positions wɔ wiase no, dodoɔ no ara no, wɔn dwumadi a wɔdi nyinaa no, ahonhom, wɔyi so honhom, different spirits, na wɔde bɔ wɔn ho ban, anaasɛ wɔde yɛ wɔn nneɛma bebree. Na ɛnam Ahas ne suban a ɔda no adi nti no, ɛma ɔwuiɛ no, baabi a na ɛsɛ nka yɛsie no koraa mpo no, yɛnsie no hɔnom.
Wɔannya the befitting burial a ɛsɛ ahemfo ɔyɛ dɛn? Ɛnya. Wei ɛrebɔ yɛ kɔkɔ. Yɛn nyamesom mu. Onyankopɔn, ɛsɛ mo yɛhyɛ no nso sɛ Onyankopɔn na apagya yɛn. Na sɛ Onyankopɔn pagya yɛn a, na kyerɛ sɛ ne tumi ne ne bammɔ nyinaa yɛ dɛn? Ɛka yɛn ho. Nnɛ ɛnuka sɛ yɛsuro biribiara. But sɛ Ehu te sɛ deɛ yɛadi kan asua no, ehu ba yɛn mu a, ɛhɔ na ɛyɛ a ɛma yɛhwehwɛ sɛ yɛbɛnya tumi bi afi baabi na yɛanya backing bi a ɛno na ɛbɛsɔpɔto yɛn heaven akwantu anaasɛ dwumadi a yɛredi no, Ehu no a which is ɛba ne mu wrong. no, ehu no a na ɛba ne mu no, ɔhu sɛ obi wɔ hɔ a na ɔsuro adeɛ. Yeah. Na ɔhene wei deɛ, ɛnyɛ ehu nko ara, wokae sɛ wokae sɛ Ɔkɔɔ Damascus no, a ɔkɔe ɔkɔhuu wɔn afɔrebɔkyia, mpo no sɛ wɔasi wɔn afɔrebɔkyia no, ɔde nkra bae ne de brɛɛ odiyifoɔ Uria sɛ ɔnyɛ the same thing wɔ Israel, ɔte sɛ ɛwɔ ɛwɔ ɛɛ Juda. Yeah. Enti ɔkɔpii abɛn Nyankopɔn ankasa na ɛka ɔde ɔsoro paten no ɛmaa Moses. Yeah. So ɔnsi a nti na wɔn si n'asɔre dɛm nyinaa. Wɔn de wɔyɛ na kɔhu bi abosomfie. Yeah. Na adehyɛ abɔ ne ɛkyɛ sɛ ɔnsii street altars a esi ha sɛ efi Babilon wɔ ɔman no mu a ntsi no wopɛ sɛ ɔkɔsom nyame bɔ afɔre yi a, onnkɔ asɔrdɛm koraa. Nna ɔyɛe ntsi ofi nsɛm no yɛ hu na sɛ oepirim n'akoma so bɛhyɛ Ewuradze bo efuw. Yeah, no, wohwɛ a oepirim n'akoma. Nna ofi ne baby nso, me, me, me, me, me ntseasee mu no, mehun sɛ ɔlimitii the power of God. Yes, kor ɔnye no nnyi.
Because annyɛ saa a deɛ ɔnnyɛ deɛ ɔyɛɛ no. Yɛnhwɛ. Saul nso yɛ the same thing.
Edu baabi na ɔkɔfrɛ nsamanfrɛ.
Yes, ɛno ka ho bi na n'ahenni no nso yɛɛ dɛn? Ɛbɔɔ no maa David bɛyɛɛ dɛn? Ɛbɛ take over as ɔhene. Afutusɛm a ɛkɔ ma yɛn ne sɛ, Onyankopɔn yɛ honhom, na wɔn a wɔsom Onyankopɔn no nyinaa no ɛsɛ sɛ wɔsom no honhom mu ne nokorɛ mu. Onyankopɔn sɛ ɔne yɛn wɔ hɔ kɔpem wiase awieɛ. Ɔse ɔngya yɛn da. Ɛdin Emmanuel no a yɛabɔ din wɔ saa Saba so yi no, ɔse mene mo wɔ hɔ. Wanka sɛ mene mo bɛwɔ hɔ. Ɔse mene mo wɔ hɔ. Kyerɛ sɛ yɛbɔ din no a, Onyankopɔn ɔwɔ hɔ saa berɛ no ara. Nti wei na ɛsɛ yɛde yɛnya gyidie ne ahotosoɔ paa wɔ Nyankopɔn no a yɛresom no mu. Na in all, wɔ ade yɛ ade nyinaa mu no, Yɛnkae sɛ Onyankopɔn sɛ ɔne yɛn wɔ hɔ na ɔnni yɛn hwammɔ da. Ɛda, Nyame nhyira wo paa. Onyame yi wɔ akyiwade baako a ɔkyiri paa. Ɛne sɛ yɛkɔ frɛ nsamanfrɛ, yɛkɔ abosom hɔ anaasɛ yɛkɔ wɔn a awuo hɔ akɔgye mmoa. Wohwɛ Isaiah chapter eight verse number nineteen a, ɔse, Na sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ, Momisa asamanfrɛfoɔ ne adunsifoɔ a wɔde nnomaa su ne asutoɔ kasa no a, Tie ha, ɔse, Ɛnyɛ ɔman no Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ obisa ne hɔ adeɛ? Awufoɔ hɔ na wɔmmisa mmoa, na sɛ wɔmmisa adeɛ mma teasefoɔ? Onyame kyiri kɔkɔkɔkɔ. Nti berɛ a wokaeɛ a, berɛ a Ɔhene Saul yɛɛ bɔne no, Nyankopɔn ma no toa so di ahene no kɔ akyiri. But ɔkɔbusaa nsamanfrɛfoɔ no ara pɛ, ade kyeeɛ no ɔkɔyɛ dɛn? Ɔkɔɔ ko ɔkɔwuiɛ. Nyame mpɛ saa adeɛ no koraa. Nti yɛnyɛ very careful sɛ yɛde Nyame animuonyam bɛma no.

Ɔka quotation bi ma yɛn, First Timothy chapter five verse six, ɔse, He that lives in pleasure is dead whilst he liveth.
Ɔsan ka bi wɔ Hebrew chapter six verse four, ɔse, Obi a Nyankopɔn ho mmu afiri ne so biara no, ɔyɛ nnwuma a ɛnsɛ fata. Enti na Nyankopɔn ho mmu afiri Ahas ho, enti na ne kwan nyina ara a ɔwɔ wɔ Nyankopɔn mu no aklosi. Nti wohwɛ Ahas a, berɛ a Nyankopɔn maa no last chance sɛ ɔnsɛ biribi mfiri ne hɔ no, Nyankopɔn baa ne level sɛ nka ɔbisa no. The same thing happen Samson na me wo so me ho ɛ Nyankopɔn bra bɛ gye me ɛsɛ na omi sɛ dɛ Nyankopɔn wura afiri no ti Nyankopɔn wo me firi osu a ɛno ara no ti Nyankopɔn ɔwɔ probation time ma obiara nti adesua a ɛtwe adwene sɛ ɛmmerɛ a ɛkɔ covid mu nyinaa no ɛbia ne Nyankopɔn de bɔ kɔkɔ akyerɛ wo nti sɛ ɔɔka akyerɛ wo a ɔpɛ a wobɛte Nyankopɔn nne no ɔsɛ me mpiri wakoma. na fa wo nyinaa ma no. Nyankopɔn de ɔte nipa bi a ɔde sɛ woyɛ sɛ oku nipa ɔnfa wo ne baabi a waduru ɔbɛgye wo nti mo a paa mbɛboa no. Yoo meda mo ase bebree ɛboa a mo de aboa adesua no ɛm sɛ onyame ani aso bebree yoo nyame adehyeɛ yɛde mo ase oo ɛnɛ yɛde dwumadie no ɛɛba awieɛ onyame pɛ sɛ ne mma ɛde ne ho to no soɔ sɛ abɔfra bi a ɔde ne ho ato ne papa soɔ mekae abɔfra bi a na ɔpapa yɛ pilot na ɔmo tu kwan na ɔno maame nyinaa wɔ plane no mu bi na ɛyɛ commercial eh, plane. Na wɔn kɔ no ara na ɛkwan wɔn nan so sɛ biribi asi ama eh, sam eh, wɛda no nye nti no eh, plane no ahwɛ a ɛbɛhwe ase nti obiara mfa ne life jacket mfa nhyɛ. Abɔfra no tim na ɔtoto no toys. Obisa ah na wɔn sɛ ebewu anaa ɔsɛ you are not serious my father is the pilot nti me papa twi plane nko ara deɛ nyɛ na mewuo da. Ampani ampa ara sima bɛsɛ du num ɛna plane no biribi ayɛ din. Ɔyɛ see I told you mekɔ papa na etwi plane no. Onyame pɛ sɛ yɛnya saa ahotɔsoɔ no bi wɔ ne mu sɛdeɛ akwadaa ka sɛ papa kɔkyea no ma wokɔ no ma me. Anoma a ɔretuo kɔ no, menkɔkye no mma wo. Ɔwɔ gyidie sɛ yɛbɛtumi akye no. Onyame frɛɛ Ahas sɛ ɔmfa ne ho nto no so, ɔse daabi mfa me ho nto wo so, kɔ na wɔyɛ ahufoɔ. Nyame ma sɛ hu bɔ yɛn a, asase yi so no, yɛbɛ act foolishly because yɛnni Nyankopɔn anni. Nyame se deɛ ɔba ne nkyɛn no, ɛsɛ sɛ ɔgye di sɛ ɔwɔ hɔ, na ɔyɛ wɔn a wɔhwɛ n'akyiri kwan no katuafoɔ.